Şol ýaly eta ştuka diýýänler üçin, bilmeýänler üçin, şuňa kendirik diýilýär. Türkmenler hamirli nahar bişirenlerinde un elemäkäler ilki bilen kendirik ýazýarlar. Bula ejemiň sowgat eden kendirigi durmuşa çykamda, bulam soň gaýnymyň alyp beren kendirigi. Gyz maşgala durmuşa çykanda bukjasyna saçak, kendirik, namazlyk türkmenlerde hökman goýulýar, sowgat edilýär. Şoň üçin. Ete ştuka diýýänler üçin, biler ýaly. Kendirik. Salam dostlar. Kendirigi tanydyňyz dä meň. Indi türkmenler kendirigi näme üçin ullanýarlar ony bildiňiz. Hani un elejek pille kendirigi ýazýarlar, kendirigiň üstüne uny eleýärler. Indi sizlere başga zatlar tandyp geçjek. Onuň dowamy Näme bolýa onuň dowamynda bir türkmen nan ýapjak bolsa näme zatlar gerek bolýa olary tançjak size bu günki wideoda. Gelin onda birlikde izleýäris. Ine dostlar bu türkmenleriň tamdyry. Bu tamdyr suwamaly bolupdyr. Suwaglary opupdyr, ýarylypdyr. Ine bakyň içindäki nanlara.

Bazan name sebepli düşýän dakyk bilemok amma duzu ýelmenmesimi ýa ody duzu gyzgynly däl bolsamy nan düşýä. Öyle bular çörekler gördüňiz dostlar. Hop, indi başga zatlaryny tanıtýas. Bu basan şonuň kesewi, tamdyr kesewi diýilýä. Tamdyr kesewi näme üçin istifade edilýär? Şol odunlary, oduny gozgamak üçin. Bu bolsan şaha diýilýär. Bul bolsan odun salmak üçin tamdyra istifada bolýar. Ine dostlar bu bolsan tamdyrdan bişip çykan nanlar. Bişip çykan çörekler. Bu bolsan onuň tikeji bolýar. Tikeç diýip näme aýdylýar? Nant dikeçi mana şul ortadaki jubur jubur gülleri basýan gülleri etýän zadyň adyna dikeçi diýilýär. Şuýdip basýasyň. Ondan soň mana bul böründe bir e, ýüpe bir e, çöp daňmaly bolýar. Munuň bilen mana şul deşikler edilýär. Bul zatlar näme üçin edilýär? Taki nan çişmesin diýip, muny etmeseň nanlar çişýär onda. Şonuň üçin istifada bolýar bu zat. We mana muňa adyna bolsan e, näme diýilýär? Ýeňçe diýilýär. Muny eliňe gelýär. Ta mana şul tirseňe çelli. Eliňe giýilýär. Soň mana bul eliň açyk galan ýerine bolsan mana bu zat giýilýär. Mana bu zat börden eliň sokulýar mana. Börden eliň sokmalyda mana beýdip soň nan oparyp almaly bolýar munuň bilen. Muňa adyna ýeňçe diýilýär, muňa da nan oparylýan diýilýär. Başga muň arasynda çörek çörek ýokmyka? Wah, elim işte. Ysy ekeni. Çörek ýok ýan arasynda. Tamdyryň içinde bardyr ondan o parwalarsy bar bolsa. Munuň astyndaky zada bolsa mana Erepide diýilýär. Erepite diýilýärmi? Erepide diýilýär. Indi gelýär. El ol kündük. Bu bolsan ojak. Türkmenler ojak diýerler muňa. Hani köp nan ediljek bolsa, gäz ýetişmese, onda dışarda nan edilýär-de. Hani şularyň Şuň şekilli dyşardan ojak etýärlerde dyşarda etýärler. Nan köpräk bişjek bolsa, palaw gaýry köp bişiriljek bolsa. Ana gapdalynda kişijik nämeler bolýar mana bu kişijik e, ojak. Munda çaý gaýnadylýar. Onsoň mana bu Iki hanasy bar ekeni. Birinde e, gazan goýulýar ýa diýbuhar. Ýeňsesindäkide-de bolsan e, näme diýýär? E, bir çaý juş goýulýar. Çaý juş goýulyp, e, ýa maňkal diýilýär. Soň çaý gaýnadylýar. Munuň muňa köpräk tykylan otlar ýeňsä çykýar, ýeňseden çykyp, olam ýalaý ýanmasyn, zapa ýanyp durmasyn diýip, Şo ýere bir maňka lew çäwüş goýsaň, soň olam çaý gaýnadyp goýýar. Bu bolsan hamir edilýän legen dostlar. Ine dostlar, bu bolsan e, semawar diýsek hem bolýar. E, Buhary diýsek hem hani bu e, çaý gaýnadylýar munda. Mesela şunuň şekilli ojaklar bolmadyk suratynda Munuň astyna iki sany hyşt goýup, bir özünde çaý gaýnatsaňam bolýar. Çaý gaýnadylýar munda. Soň mana men munuň nämesinem tapdym şu gapdalda dur eken muny goýdum. Muň adyna bolsam çäwişem diýilýär, çaý juşam diýilýär. Mankal bolsan başga tegelek bir şekil bolýar. Oň adyna mankal diýilýär. Olar bolsan gadanu bibukorlar. Hani gara bolşunyň sebäbi bularyň ot ýanýar dastyndan. Otlar duşara çykýar şonuň üçin garalýar. Ýöne fikir edemok munuň hemme ýeri gara bolsa, tutulýan ýerleri ýöne eliňe gara ýokaşanok. Özi reňi gara bolsadam. Hawa dostlar bular te tur bir türkmen nan yapjak bolsa näme näme zat gerek bolýa olary sizlere tanıtdyk onun gapdalynda hani jek bolsa palaw ediljek bolsa nädip näme näme gerek bolýa ojaklar zatlar tanıdyp geçdik umyt etýän sizler mundan faýdalanyn bolsaňyz diýip onda dostlar ýene gelecek video çelli hemmeleriňizi kudretli güýçli Allah taala tabşyrýan hoş sag boluň Allah ýarlaryňyz bolsun